Nĩ ceceni-inĩ ya gũthaitĩra andũ arĩa merikanĩtie na ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na bangi gũkĩra ya Hard Treatment Center na ĩrĩa tũcereire muoroto mũnene arĩ kwĩmenyithania na ũrĩa makoretwo magĩkinyanĩria wĩra wao mahinda-inĩ maya ma COVID-19 na mũno rĩrĩ kũndũ gũtiganĩte kũrĩa andũ mahingĩrĩtwo gũtakoretwo gũgĩceranĩrwo. Haha tũracemania na Gregory Mũcirina ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa ceceni ĩno na ũrĩa ũratũmenyithia atĩ gwata gũkorwo magirĩtie andũ gũkorwo magĩcerera endwa ao thĩinĩ wa ceceni ĩno nĩ makoretwo mahinda kwa mahinda magĩthũrima ũgima wa mwĩrĩ wa andũ arĩa marĩ rungu rwao kwa ihinda rĩrĩ. Na reke njuge atĩ kĩhinda gĩkĩ gĩa Covid nĩ kĩhinda gĩtwĩkĩrĩte nginya wasiwasi mũingĩ mũno, tondũ mũrimũ ũyũ nĩ ũratamba na njĩra nene mũno, na nĩ ũraigua nĩ ũthiĩte na ũkaingĩra institution ingĩ nyingĩ nginya ta njera. No rĩu ithuĩ gũkũ twĩ na measures iria tũgeretie gwĩkĩra, nĩgetha kana kũgirĩrĩria ũhoro ũyũ gũkorwo kana thĩna ũyũ kana mũrimũ ũyũ gũkorwo ũkĩingĩra thĩiniĩ wa gũkũ Ahandi. Ta rĩu nĩ tũkoretwo tũkĩgereria andũ thibitarĩ, nĩ tũkoretwo tũkĩma take through ithimo tofauti tofauti. Ceceni ĩno na ĩrĩa yambĩrĩirie mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ ikũmi na ithano nginyagia rĩu yonete gũcokia ũthiũ mwerũ wa mĩtũrĩre harĩ andũ makĩria ma magana mana, ũndũ ũrĩa Mũciri augĩte atĩ nĩ wa kwĩrahĩra to kũrĩ arĩa makoretwo mateithĩkĩte no ĩndĩ nĩ nginyagia kũrĩ arĩa makoretwo makĩnyitĩrĩra mũbango ũyũ thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩa mĩaka ĩno ĩtano. Guo kuma 2015 nĩ tũkoretwo kĩrĩa wĩra-inĩ ũyũ na nĩ ngenaga mũno rĩrĩa tũracemania na mũndũ akauga ndateithĩkĩire kwa ng'ania, tũkenaga rĩrĩa tũrona mũciĩ nĩ wacoka thayũ, ũkona mũndũ ũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro nĩ agĩa kĩrĩgĩrĩro na hau ũguo nake Ngai agatũrathima. O na gũkĩrĩ o ũguo akehũtia ciĩgiĩ wĩra wao wa kũgarũrĩra mĩtũrĩre ya andũ na ũrĩa makoretwo makĩruta mũciri nĩ orĩtie thirikari nene o ũndũ ũmwe na ĩrĩa ya kauntĩ gũka na mĩtaratara ya kũnyitĩra ceceni ta ici mũno mahinda maya marahĩtana na homa ĩno ya korona. Currently hatirĩ ũteithio tũkoragwo tũkĩona kuma gwĩ kaunti kana thirikari nene, ithuĩ tũwakaga na na kĩrĩa kĩnini andũ makoragwo makĩrĩha, no no njũrie thirikari nene korwo no ĩhote gũkorwo ĩkĩ fund institution ta ici rĩ, kana no tũkoragwo tũrĩ na capacity ya gũteithia andũ aingĩ o ũrĩa tũngĩhota. Harĩ Fred Kagĩrĩ Mwangi na ũrĩa ũgereire moko-inĩ ma ceceni ĩno thutha wa gũkorwo erikanĩtie na ũnyui wa njohi na bangi kwa itĩna rĩa mĩaka ikũmi na ĩtano, nĩonanĩtie gĩkeno gĩake thutha wa kũhingũra ũthiũ mwerũ wa mũtũrĩre wake. kũrĩa thutha wa gũkorwo agĩtorania na mbara ĩno ceceni ĩno ĩmũhete wĩra wa gũkorwo akĩrangĩra andũ arĩa angĩ maragerera rũgendo-inĩ rũrũ rwa kũhona thĩinĩ wa ceceni ĩno. Rĩu niĩ kuma rĩrĩa ndarĩ gũkũ ndahona nĩ ndathire ngĩcoka ngĩheo wĩra gũkũ, rĩu gũkũ ngoragwo ndĩ ta security na nĩ ngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ kũndũ gũkũ. Andũ aingĩ nĩ mathiaga magacemania na squad ĩrĩa marĩ nayo. ngamacokia thutha, magakorwo nĩ mwambirie kũnyua njohi, no rĩu niĩ kuuma rĩrĩa ndacokire gũkũ bado no ndĩrona ndũgamĩte, na no ndĩrathiĩ na mbere wega, na no ndĩrakena tondũ ndĩ o gũkũ ndĩ wĩra. Gwata gũkorwo andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa ceceni ĩno makĩheo mathomo matiganĩte ma kũgarũrĩra mĩthiĩre yao thĩinĩ wa ceceni kwa ikereka rĩa mĩeri ĩtatũ ĩrĩa mũndũ akoragwo agĩtungata. Andũ nĩ makoragwo na ihinda rĩa gũkorwo magĩkenia na mĩthako ĩtiganĩte, harĩ mũtaratara ũrĩa ũkoragwo ũbangĩtwo nĩ ũrũgamĩrĩri wa ceceni ĩno arĩ ta njĩra ya gũcanjamũra meciria mao. Gĩkũyũ TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Kamau wa Nyagũthiĩ.